eh, tuesday i siku ra game n'wana swi tivaka so i te i lava hi tana mint mint guys hi tirhise mali hi xave mint i swilo leswi a hi swi tirhisi loko swi tirhisa kaya swa ku mativa mari o try nge matluka content
so ya guys hi ta va hi karhi hi tlanga hi va hi khisanana laniwani un'wana un'wana a teka liver yin'we e, e, e, ni zingi live live live ya tluka tluka baby tluka tluka tluka ta va hi tirhisa e, e tluka rin'we a ri tumbetela no n'wini wa yena and then hi karhi hi karhi khisanana loyi a nga ta teka ra n'wana munghana a va na two ya wo hi ye wina ya ko so namuntlha hi ta va hi tlanga sweleswo namuntlha hi ta khomanana cause hi lava ku secha secha ni swin'wana laniwani khisi ya ko yi ta va yi karhi yi nyenyentsa yi pfa yi tsokotsa hi swa ku landziwa hinkwako lomuwana mi kuma so heya namuntlha ni ya fika la ni nga tshama ni fika Yeah, guys, before we jump out of my cotton, get like, share, comment, subscribe. Eh, ndlela yeleyo a wu ri hi vela hi nghena makenge. Ako!

i nge murhi wa muchayeni Babe, u tele swa swimbirhi swa ringana mara u tekele xitsongo xi tsemekini bebi a swi ringana swi ringani swi leswi bebi teki xexi leswi swa ringana u tsema njhani kahle i lexi

a nga lavi n'wi khoma marhe a lo pfala kamera laha mi lava swi vona a yi endzhaku a ni rawu a wu endzhaku

na tino ri nga suka va ni nga cheli ndzeni ka rona u chela as long mi nga ni khiphi okay guys i'm back yatwana sweswi a gizana njhani kahle mm. ayi ayi loko ni mi gizana

why nga pfuni ta okay a hi vi a hi khisini kahle i e, problem guys problem leyi ni yi vonaka mi nga kone i ku n'wana n'wana wo manyi no wa ku tise loko nga ku se yi hala se ri nga kosi wo tiyisa ovhozo ni nge ri teki mara loko yo i zama ku va sexy u famba na na flow kumbe swi landzeni

loko ni ri thathi u u- um, u oma Okay. hi me ndi- ndi winile ne guys Riwe leri na ri vona mara loko ni ku ri ni yala a nga pfumeli u fana na mi fane ni endla yini guys Baby, Hey, guys a tlanga gqina ku na ri vona leri Oh, ri lani

mara loko vo ku wena ne ni nga ku ku ne baby ku ra wena ni ri touch and loko ni ri kuma i tlhela yi nyimisa nyana endla yi tlhaya ri tumbela o oh, me a ni ra ra baby a ni nga ri touch cause na swo swa ku ri le kwihi mara loko ni ya kona o o tiya wi mi fanele endla yini hawu babe oh guys game le yeah, the game was funny mara eish i think sweswi a ni nga hlamusela leswaku ni ze ni nga koti ku ri teka mhaka swaku loko se munhu a swi vona swaku se u ya kwini na mehe minkarhi yin'wana a ni n'wi pfumeleli kahle na loko u ya laha mina antswa mina pfumela a ri khumba ye a nga pfumeli a ni ri khumbi ene hi zama ku at least avo a hi vi romantic hi khisanana kahle hi va free mara a swi endleki wa swi twisisanyana so e nga ta ze acta swi e minti leyi na fleva ku nandzika guys ta hamba hi chele matini tiphuzela eh, mati lano mati ya ya flavor ya mint eyi

and then la ku ma tsema guys I'm a Rastafari. Rastafari Like roda nyama. Dube. Like Dube roda nyama. Yo. Hayi. Na mjela makhoneni. Okay guys, la ku vutisa baby question yin'we baby loko u kuma u u pfuka nampundzu u kuma ku ni matsemi ni maybe ntsemi three u nga ni endla yini? A wu nge ma tsemi.
Hey, hlamula question. Oh, ni hlamula loko vhela a wu nge ma tsemi. Ni nga ma tsema.